Gose nenchera etari rikori riarenge riatebiete ng'a gose esobe eyietete ororo, yaya, eyio ne omong'ina onde buna buna barenge nomogaka oye, bono rende orenge gotimbokera, oche okwanie omong'ina rogoro, na buna rende otimboke oche otokwanie iga iga iga. Tari tari ere yarenge ng'a nesobe eyietete oo, aa sobe ime ino gagoetete. Agaata, omong'ina omonene akaronga roro, oyio omoke akaronga maate. Bono abana abwo bagarukire batagete basirie enchera eyio, ng'a ng'a enchera teyetoka. Abanto aba bakoiruruka bagende epaara, naro bakobuna. Ebagoteba ng'a omochando noria ng'a abatagete koyegarejia ebe engare, neyio omogaaka atayagareti bo.
Mogakata erende yachire yagare eeri, oteyacha gosiekwa. Ego abakumbi na abasikari enge saa mocha iga bagompiki, bakong'ira Nyamarambe. Ero bang'ikie Nyamarambe, nkoboria rende inki nakora? Abanto baminto naende bakominyoka, bono erwu Nyamarambe inche inde. Nario bono baachete iga iga ekenyoro ekegima, bakanyora bagokora amang'ana aya iga orooche buna aya iga akorekanete iga iga ekenyoro. Bono igaa, oro nabo baye kobuna, endwe yane gokana ki ikori ndiya, abarende aba ndiyae ngarari koba oo, lakini na omosee orwete, bagaitera abana baye. Mwancha omorigereria, obosongo vibes network, Rero nigo tore chinsemo chia sauti mogirango, nonya tokona gotara ebinyoroma erinde rigokoretera nara riari agendererete. Rituko ria rero nigo twaikire chinsemo echi naigwa bagochiroka ng'a nyamonaria, nyamonaria esukuru, barimo nyamanyete St Francisco nyamonaria secondary na primary, actually esukuru ere maata nere eye orobaro maata bono ogonde eside eye agoro. Ki giatoretire aiga? Amang'ana nare iga iga iga moise korora. Enyomba nere etaagwa ira, alafu enyomba nere rogoro aa rierusi ri'amabati. Omochando ore gusii igaa iga kaka naende nabeire ngoteeba nase engencho y'amaremo. Yaani akandemera agasiniini k'amagoro abere, kagera abanto mwarwana, mwasamberana chinyomba, mwaserania korwa ebinyoro, emechie yasareka ase engencho y'endemero eye, eye kera omonto agokwa, Twayetiga, ekiagera tinana koigwa ng'a ense eye monto okuure otindekirwe noboremo inche gesang'iborwa emiaka eye emesinini nabeire ense eye. Onye bare gotindekwa korwa kare ntaraiborwa tinkomanya, lakini inche buna nakinire iga, nana korora mosacha ogokwa, bareta oboremo bwaye amatanga, bamotindekera nembera, egento bagokora igo bagokunya aganto agasiniini esanduki bamotuberera bamoenia. Bono eng'ana ere maye oboremo nigo ere eyokogosa mono tagete torayetegerere abagusii baminto nainwe morwe amaoni aino ng'akii aande ng'ore ase amamocho ekiagera ekero mwategereire inche tinkonyara konacha kina. Inwe mwekamuna cheng'aki yaye buna twategerere nyarebe, twategerere nyarebe, twategerere nyarebe. Nyarebe nere obwate amamocho, gose eserekari nere ekogera abanto bana goitana ebinto bibekwe boronge, egesaku kegenderere, totige ebitina, abanto baito batware omorembe. Inche omorigereria Obosongo Vibes, twaikire nkenyoro eke iga, aya iga amang'ana aro namakong'u, omogano noro aiga bw'oboremo, abagusii buna amaremo. twakoneirwe, timaeti gose togakoneire amaremo, ekiagera twaitanire, twatindekanire, bande babeire ebirema, bande babeire gose bande batamire korwa chinka, ng'a egento kegotobunia na endemero abamura abamo, ekenyoro abanto momenyete amo, mogoitana ase eng'encho y'endemero. Rero igo tore souti mogirango.

Amauga aya iga agwo, iga agochire gose chinyomba echi buna bweigete inse agwo, aiga mbwe ekasini yane,
eh. Oyo nomochie oyomo mpaka naende bande bakamoineria oywo nomochie oyomo ebaba eyemo bono iga iga.
Abwate abakungu bane.
Aya tai.
Oborimo bwaye nkai bwaigete. Gochakera timoineri, gokerera naende gochia moineri buna goika ekona eyi omokungu obo omwea riko orinde rikari naende moino pi rika erere tororo. Ee bono. Inki bono kegenderete?
Aiga bono eh, yarenge omotienyi o saba chitariki 31
ekero riko orindire iga abwo Ogenda ngochia.

Ee bono.
Nki kiabete aa bono? Bono rikori eri iga nari ribwate eshida. Rigotira gochia?
Eriga eri.
Ekero twachete igaa kobeka rikori eri iga ebikone, Na riria aretete eshida, ekero twabegete rikori erio iga, abagambi banyore bakwerera rikori erio iga ribere rikoba iga, ekiagera nonya buna twakina, togotebia buna esokoro yane noyetereti iga iga iga. Ekero asirete. Ee, noyetereti iga iga iga. Agatiira gochirogora agachia koenigwa. Agachia koenigwa omokungu omonene rogoro. Ee bono, Okay. omokungu omonene ndogoro are, na gekogera bono riko riria riga riatetwe iga, baria bomokungu omonene basoka gocha paaro iga iga, Iko nari ribagoetera.
nario eri bagwetera.
Aha. Bono ekero twachete kobeka ebikone iga iga, omo uncle yane oyo iga, akaanga ebikone ebi mbibe ebu Ebikone ebi mokobibeka ase richiko riang'o, naende bono ng'a otebete ng'a enchera yatwaetie ira egende rogoro. esukuru yane yabegete ororo. Okay. Ee bono. Aha. Korwa kare,

Bono ekero twachagete kobeka enchera eye iga twanyarete goisana ase ebi chibarasa chinyinge Bono mono. mokoyebeka buna ekenyoro, buna efamiri, gose buna... buna ekenyoro Okay. eh bono tokorangerania kabisa twacha buna ekenyoro iga iga mpaka efamiri yonsi Okay. twaisaransa kabisa inse mpaka omoturetie ororo mpaka omogambia omaete amang'ana aywo twanyorete goisaransa iga iga chimeeting chinyinge kabisa mpaka omogambi bakaba batureti Bakakurunya amarambe Dion achete bakaga iga. Agateba, Riko erio riga ritigare koba iga, mpaka naende mpaka togapima gochia ribe kumi na mbiri. Ee bono. Ekero riabegetwe iga iga, bono harakati ya ogosuka amatuko gochia motu na gochia motu, bono intwe ntwamaete gose rende ayande nache abe gochia motu, tokabeka togakora naende agacha akaritagora. Naende riakaba epato naende tokarangera. Ebikone ebio ekero mokobeka, More nabagambi, gose mwarenge inwe mweka buna ekenyoro? Ekenyoro, mpaka abagambi baroo bakaa abasikari. Baroo present.
Ee bono. Mpaka abasikari mbachete iga iga. Mokabitonga baroo. Ee bono. Okay.
Ee bono. Ekero twatenenete mpaka abasikari baisaransete aa kabisa, tokaritonga baroo. Bakamotebia, Iko orarusie ebinto ebi iga tobasa korusia, mpaka twakorire amang'ana aya. Okay. Bono naende ekero yaigete naende agacha, akarusia bono naende ebikono ebi iga. Yarenge engaki ki?
Omotienyi oyo ingo oyo osita.
last year 2024, na riachete akarusia ebikone ebi iga, obitugutire mara gatato. Naende ekenyoro togateba, Yaya, ntogotiga, ekiagera abanto bamintokire bagoeta rikori gochira igoro, ntogwancha bakore ki? Baumie ase teo bariete. Naende togacha tokabirania. Erio yarenge omotienyi o sitaka timau, naende agacha akabituguta. Ekero achete akabituguta naende togacha naende tokabibeka. noyo arenge isiko aria ogosoka gocha iga, omogambi tokamotoma moture eeti, tokamotebia yaya genda omotebie ache iga iga abe kerori kabisa, na nintwe twacha kobeka ebikone ebi iga, efamiri engima twarangeraneti maambia. Ekero twabeka twakora, akamanya kogenda, agateba norwani igo ogokora, ekero agenda Nyamarambe Rituko aripoti erio mobegete ebikone, akaripoti ng'a orwani igo. Eeh, akagenda Nyamarambe. Bono korwa agwo torochi twamanyire intwe amang'ana erire, tokanyora tokobaa abasani iga iga. Bono buna konya eumpe esani ere moino aria, ngocha are bakororo bare gocha kabisa rukaba iga rende. Ebikone ebi bire oo?
Ee. Okay.
Bikaba ororo bono. Konya orusirie bike bike lakini mbire biarenge iga bike bike. Bono rende bikaba ororo kabisa. Kerero eka rende tarehe thirty one, omotienyi o saba. Inyore egari egotenena anse aria goito, kombe nabasikari enge saa mocha iga, bagompiki, bakong'ira Nyamarambe. Iro bang'ikie Nyamarambe, nkoborire ne nki nakora. Abanto baminto naende bakominyoka, bono erwe Nyamarambe inche inde. Nario bono bachete iga iga ekenyoro ekegima, bakanyora bagokora amang'ana aya iga oroche buna aya iga akorekanete iga iga ekenyoro.
Ee, ekenyoro.
Bono ekenyoro giakorete giatagorete chinyomba echi. Ebinyoro Iga ekenyoro. aa noe enko yao yamenyete.
Ee, nwamenyete iga abwo. Aha. Ee, nenyomba ye- yesokoro yane enkoro. Okay. Ee bono. Aha. Ee bono. Bono nabo rende amang'ana ayio achete akaba igo. Ekaba rituko ria Jumapi- Jumamosi, nabwatetwe Friday, Jumamosi ekero yabete, omong'ina ominto agacha kondora Nyamarambi rende anentire kende ndie. Tokanyora tokobuta nere esegi kore onye ontebiri natete asoke agende, nere bakomobwata. Nere ekero bamobwata nkoboria rende nki nere akora. Ekero batobwata igo twensi, na omogambi rende omotureti oito nere, nere okorangerigwa, nere okobwatwa. Bono togakumia rende nki kiaba ase aya rende. Alafu rende tokaba igo tokaba igo, egacha egekana ekasi neyio yane rogoro nere ekabwatwa. Bono buna ng'entete gokwana iga, etobwatire abanto four, eh bono. Abwo ekina kere etabu. Kegenderete mpaka bono iga. Rituko ria mambia naende nari bono kegochaka ekiga kie chinyomba echio oroche iga bono. Ee bono. Esababu bono mokobwaterwa nere. Bono intwe bagoteba ng'a ng'a ninto tosambete naende ekero chigosambwa oreti inche narenge aa yaya echela na part okanya bambwatire inche ee. Aye eki bagokobwatera ninki? Bono bagoteba ng'a nagete omwana oye, oyio ntagete ee bono.
Onde narore ngoikera okomwaka gose okomwaka oko ng'aki. Agotenena twamwagete na saa tano igoro ya mogaso, na naende tokamorep, ere bono. Omonyaroka? Ee.
Ore efamiri yakarenga ase omogaka esokoro yaino? Ere?
Aye. Eh.
Ore efamiri Eya yakarenga kabere, eya ase kabere. enyomba y'esokoro yaino? Eya kabere.
Mm. Mm.
Igo bono gotatiga nchera eye, monto takonyara gotamboka agende rogoro, Ase bono iga, Mm. ngoeta bare pato. Bore mobe ombwate tu.
Ee, mbwatire boka koru. Ah. Ee bono. Esababu akwangera mobeke ebikone nere, ekiagera enchera nero onde oche, Mm. mpaka abanto ngoeta bare. Ehe. Eh. Bono ata nara gare gochia. Ah. Ee, bono atete bosuke gocha iga iga. Ah. Ee. Mobekere chibuti erenga.
Onatete yani kaba agakena ase omonto arete teba ase egari egotirera eh bono. Esababu akorere ko nereri bono. Bono na inche timanyeti nereri akorera iga mm.
Abanto abwo ten echela bare bare gose mwasogete? Abaiga- Mbasogete gotatiga aye. Aye abaiga bane ntwachete togasoka, ekero rende Abasamaria maya batochete bagatokonya togasoka. Lakini bono kera omonto asabetwe emirioni emirioni, eyi chiabete egetiro, Tokanyora rende abasamari bagotoa chititle deed, tokanyora togochibeka ime, but ekina nkegendererete chichallenge ne chinyinge togoetera ororo, eh bono na korwa gagochia etago naende toirane, eye ne echallenge enene sana. Bono nonye inka iga iga, buna oroche korwa abakamoino, chiango chiane, abwo bamoino onde taiyora, batamete korwa inkaa, baminyogete korwa inkaa.
akobaminyokia ase ki? Buna nobaenga amange iga abwo ase ekenyoro.
Nkorukechi abwate oyo tata okobang'anyia ekenyoro ekegima? Bono neri abasikari bagocha iga, batuminyo babaminyoki bosa igo, eh bono. Igo ntotebe ng'a agachiete aka conspire na abasikari kobakandamiza. Eeh nonye bono iga barorokana, nabo okonyora erinde oyo yaminyokire agwo yachakire kominyokia abamwana aba. Diyo narenge aa. Eeh nachete aa.
Mochief noyo arenge aa. Eeh. mo assistant chief noyo arenge ang'e. Eh, Abanto abwo bonsi ekero bakorora mokominyokigwa naende nabo boka babegete ebikone ebi, barabwo inki bagoteba?
bono ekero baigwete amang'ana aya iga, korwa erwo bono twachagete kominyokigwa iga iga, in fact, banto ntwanya gocha nati bache iga iga. Batobori naende naki twaikeiri gose naki nini? Ee bono. Bono barobwo baagete bagaaka emesosi ino. Ee ba chief mbanye gocha, rigiyo abwo mbanye gocha iga iga. Ee.
Okobori kwao ngoroki ekiagera estory eye nabo barayerore? Aye inche okobori kwane noko iga nare gosaba ase bare bantegerete bono iga, echallenge eye yabeire kegotochanda naende bono ntaete gokwanera ng'a ase omokungu o kabere ase esukuru yane. nere arigerereti mono, nabwo batamete mono korwa nka eye bono. Naende onde taiyo korwa agwo otamete, ase omokungu oyo o kabere noyo omonene, nere arumereti eriansa kabisa, eye bono. Bono inche nare gosaba ng'a in case abanto batotegerete nabo bare gotoa obokonyi, ekiina eke iga inche ntagete na- naende naende omosae. Eki nekegeru ororo amang'ana aya iga ere tomenye nomorembe oyomo, ee bono.
Igo bono intote abanto mbarenga batamete korwa ekenyoro aa. Abange, ee, abange bare, ee.
Bamenyete chisi chisiko chisiko. Isiko isiko bamenyete. Mwaka oo nabwate abamura?
Nabwate omomura esize yane onde ng'aini. Oyomo.
Abande nabake. ngasigera ago igo mbese ekechi abwate tata akoba ako i- ng'aki bono akoba ng'aki omosacha oyomo akobabua ekenyoro ekegima tata Mhm. how? Ha? Bono naki nsinchire na inche nkire nde gekogera omonto oyomo agotu minyoki, abasacha bande bagotama bonsi pi koruka, bakamenyete isiko, abana babo ebachandegete chisukuru gosomi, onde taiyo okobasomi oroche, abanto ebachandegete iga iga ekenyoro eke. Bono bakegaika toteba yaya, Tiga ngo torare amang'ana aya iga, tore nobokonyi mbotoke iga iga, abanto bairane enka ne chifamiri chiabo. Ere ng'aki agoteeba bono onye kobaminyokia?
Bono ere nani enyomba yaye atagete? Ee. Ng'a mwagachire? Buna aba iga bono basambete na bamwagache. Barabi, nabamanyete?
Tabamanyeti, aye.
Aye.
Igo moise kobeka mobeke ebikona Mm. tagotwara problem. Aa abanto ngoeta baria ochire buna. Mm. Eh, ebikone ebi iga bono nabibwate eproblem. Mm. Eh, ekero biabegetwe, Mm. nari eproblem yachagete. Mm. Lakini buna saii bitabekiri iga, bata abanto mbagendete goeta. Bono ere ekero mokomoboria ng'a ng'aki omokungu oyo ore igoro bw'esokoro yago goaccessia, ng'aki akobatebia? Bono nagoteera ng'a kera omogaka aruete rikori nerienge rike, ee bono, ee, natagwancha rinene gochia bono erio ige- etwarigeti buna riembe omoino arigete, futi kumi na mbiri, ee bono,
Bono akarora oboremo nkoera boria. ee bono. Bono nagoteera ng'a nkoete ogwete, ee bono.
Omoaka, ng'aki okorokwa amarieta? Inche Simion. Simion.
Inche omosacha. Inki kegenderete ase inaenda oche mochinyomba chitagoire, ne ninki? Mochando nororia oyo. Eh, omochando oyo onde, Mm. nyatigana na oo- okobuna aria obobe bosa igo tu. Mm. Mm. Mm.
Mm. Mochando ninki yaani twere esango omogano ninki? Yaani omogano noria ndagoteba naki, Mm. ase noroche igaa. Mm. Igaa orobe na orwane oro. Mh, obe aa Oro nkwao. aa nkwana. Okay.
Bono igaa, Mm. oro nabo baye kobuna, Mm. enduya yane egoka nakii, ikori ndiya, Mm. abarende aba ndiaye ngarari koba oo, Mm. lakini na omosee oruete, Mhm. baitera abana baye gokumba. Abagote amaremo na ayaye igo naende nere oruete omosee, Nero- igo that ne- means omosee- ndire oo.
omosee nere oruete. Mm. Bono karuete, Mm. enduya yane egakana ati nakii, Inde yarari, nkamata naki gwagotiga riko ria ebaete, buna omosee aruete, akanya gokana, emesito ikamoa ikamoacha koba buna eyabere. Lakini bono nonye gose nabana momosacha oyomo, kabisa. esokoro, bono ekero esokoro oboremo obo nobwaye korwa moino buna nabareirwe bakaria moino. Kabisa. obw'esokoro yaye.
Mhm. Ekero esokoro yateba ng'aki akwane enchera ebe gotira igaa, ekiagera nkwaye, Mhm. bono buna kwao, oramoa riko riria ogosoera rogoro, orisuke oribeke gati aa. Nabo obeke gati. Bono ng'oroche orakoboria.
Nonterera mbori aro, Eh. yasaba nako nakwakora ki? Nakwamwa. Mm. eh. Gwaikaransire inwe buna enka gotema kobeka amang'ana abwo? Natemire, Mm. tiga bono ngorikorera ng'a ebagoteba ng'a ndiri map. Mm. Bono nkomanya ng'a ndiri map eh ndiri map, lakini ere nere ndiri map omusu obegete, abare ndiri map rende, Mm. lakini ere na omusu obegete, ntokoitiga ribe? Mm. Mm.
Omosere nasirete gose moyare? Omusa nasirire.
Na baba omino? Mama nware.
Ere inki agoteba igoro ye riko riria? Ere agotoba ng'a riko riria ase eng'encho ebachete, omanyete omososo kobete, ebachete baka rigarii, riarenge riko ake. Bono baka rigarii, naki kiagete bono emesoso yagete koba. Bono ase okogarea, aye nkware goita bobatebi ng'aki bono esegi yabe eira, tiga nsuke magoro abere, naye osuke magoro abere, torosie riko riria tira. Nao natete baigo, nkabatebia naki, egento ekenene naki, inche tindi bari shida. Ngateba enduko yane komata naki inche timbwati shida ende yonsi. Aye tanya gokorora gaa mbobe, naende onchore igoro ribeera moino aa. Eeh. Akanga.
Akanga. Ng'ai bono mama mama mama omino bono ng'ai are? Mama narenge chocho, chocho, nyoka ngorangereeee baba kidogo, rangera egesina.
Tochake bono amarieta, naki okorokwa amarieta? Amarieta naro Rigisina Nyambeke nkorokwa. Rigisina Nyambeke.
Ee, Masese. Mm. Enchera nere moino aba mora bao bakobuna, bakandoche ng'a bono gento eke tachieti korigereria buya nkobeka kera omonto enkoro. ekiagera amang'ana aya twarorire moino arinchire chinyomba chitagwere na ebinto binde embiri mbuya. Omoaka oye ekero asirete, nakwanete ng'aki enchera eria akoba gose noyo yarenge gose ng'aki Taku- ng'o bono omochengo ta- eh. takwaneti Eh.
takwaneti pi, inche ngoteba iga, buna nagende nanyore omong'ina gose oyo omoreteire ritoke, tarariria inche nkamanya oborio mwaka ng'aki kwaraire agateba mbuya ndorochi naba nigo nari korenda ng'aki torochi ng'ende nimbogete inche ngasoka na omwana omwange nere agasoka omomura oye ekero narure ororo ere agaika ororo akamoboria tata bwakire? Amatebee ee. Nse otaki oigwete onywe? Akamotebia esota eye eh ng'o inki oigwete ore nesota, akagenda momong'ina bwa oranda rogoro, agachia koyia echibakuri achia kogora, airane gocha achia komoboria ng'aki nsota ki ngokoretera, agachia gochaka nyomong'e akoira adire iga iga. Rikori eri nindi yarenge ororo gose mbono riarosigwe? Rikori bono babagoire bono iga, eya e- e- e- e bono buna ororoche babagoire iga anene iga, mbono babagorete abana abwo Antonio, eeh.
Rikori eri nindi yarenge monto agotira iga gochia rogoro?
Gose ne enchera tari rikori riarenge riatebete ng'a gose esobe eyerete tororo, yaya, eyio ne e omong'ina onde oburande buna are buna barenge na omogaka oye, bono rende barenge gotimbokera, oche okwanie omong'ina ore igoro, na oborande otimboke oche otokwanie iga iga iga. Tari tari ere yarenge ng'a nesobe eyerete too, aa asobe ime ino gagoetete. Ee. Omong'ina oria orogorere nabwate riko riria rikoenda boyo. Esobe eyio nere eyio yarenge iga abwo omomura oyo asarete, abu omomura oyo nomura oyo nomwa branda omanyete oyio. Oyo batoku buna, abache korwa branda, tari omogakanyene, gocha are ogakwete tore nomorembe, ee. Nonye na omwango omoino iga bwoye bwoye momura oino oyo ocha branda bwa abanto babere babere, ocha aro nomo nono nomwange, bono ocha aro nere togutoranete nere igoro. Ere ntobwananeti nere enchera yaye gose engaki omong'ina ng'a ingochi gochi, aa. Iga enchera buna yarenge egoeta iga egesubi eywo netete iga iga, nonya yare gotira oya yatira mpaka rogoro. Eria nenchera ya tari enchera yarenge yatetwe ng'a nsube chi, aa, yaya.
Igoo gotatiga enchera eye, enchera nere naende omong'ina oyio araete aende bwoye.

yare koba ng'a bono buna aye, ng'a ekero okwegamba amang'ana aya abana Inche abo. omaete omwa- ng'a ama- ng'a amang'ana aya ayio noachire goika iga aiga omwana ogo- ko- ogo- oro- oro- omo- oro ogokora ebi bionsi mpaka ase Nyasae igoro iga e- e- muna ngotiana ime esabuni mbegete igo pi pi, omomura okorokwa Antonio, na momura omwabo nabo bachagete amang'ana aya. Momura oyo omoke nyaboga, agachaka ng'a no Kenyatta osukire gochia igoro.

Mboro nigo iga bachaka bono na twasukire nigo ore mogochia igoro, kenya tosukire. Bono ekero twaika oro nabatureti bakanyoranchera te mokenya tasugete. Chinsa echio echio echio nonye nonya ntwe totebe ng'a ninche nintagete enchera ebe engari mpaka maate, agachaka naye korabia ekero nagwa. Chitagi echi echi echi nko nonye nonye eke nagwacha gosariba amo intoki omogaka onde asimegete nonye eke nago twache gose titwache kore koreng'ania ase ribe riarenge tonachaine ase ribe riarenge naende naende nki eke ogokora agachaka gokora ki mambia yaye ngochi kogenda akanya bacha ki korema nkarwa nkagenda Nyamarambe buna naika Nyamarambe agachaka bwatwa echio Antonio ne ne ne nya nya nyando nyambogo mwabo ta ta ta tanyorekaneti.

nonye jaji oria oria ore igoro iga aria aka aka akarigereria ng'a bono mboro abwo nabwo mobatebia egento babwatete, na egesongo bagokwana ekiagera nigo chingokwana. Bono abatebi ng'a omong'ina oyo nara akwane oborimo, amang'ana akwanete nyamarambe, naende nara aye igaa naende nara ayakwanire bagoikera buna ore chi chinyoba chisa chichiete iga. Bono koreng'ana aye na baba ekiagera bono naye okobagamba abana aba, oyo nyagotagorirwa nyomba naba bakomotagorera, omogosu ning'o? Omogosu Omogosu kabisa pi na Antoni oyo otang'anete gotagora orobago. Igo oyo yarenge gotagorerwa tabwati momocho. Tabwati momocho ekero nkwaye bachete kobagora gochia ira, nkwaye baye nkwaye baetete eh. Riko riri rori riamoina mwana korigamba ng'aki rikoba. Eri rende bono rende tochi omong'ina rabera okure, totarenge namang'ana nkwamenyete gose gose gose omwana oye ngocha bare kobasoka ba ba bache ko. Kobooria amaremo, bono rabera okwo, rabera bwa omo omomura oye obo obwateire abakungu baye ma moino iga agotirimboka, na omwanga akabwate e- omwanga ere nasogete para, eh. Bono naki ndachaneti koboria rigori, ntabwati apari yo ye rigori, nsi nsogete para. Igo onyagotagorirwa ere, nabwate chinguru chigoticha rigori erio ekiagera nkwaya. Eeh egekoera nkwaya, esobi etaiteti oo, Okay, eh esobi eyio nigo agoetete, mbuya mono omwami. nogenda ase amaabwo, Asante, eh. mbuya mono. Mwachi omorigereria, ekero twachire ase intwe na okorigia oboene, tobwatie estori mpaka engoro, toteme komanya ng'aki amaene a Nyasaye amaene pi, oboene nkai bore. By the end of this story, igo mbwate oboene ng'a nkonyora ore oboene ase boberete. Aye gesi twarure, omong'ina oyo nere bono omong'ina oyomo bw'esokoro eye esirete. Nere okwanire koigwa riria buna atebire ng'aki, rikori eri rikobunwa moina, rirorio tiriabwenerete koba oo. Rikori eri ase riarenge nasegete moina, eri riachete rigatichwa. Bono ase abanto aba bonsi, ngotema tore komanya ng'aki, oyo nyagotagorerwa chinyomba, na aba bakomotagorera, Amagoso naya ang'o? At the end of this video, nkagerete ng'a nkonyorora oboe na ase borochi gochia, twakwanire nere omong'ina oyo, alafu ontebirie ng'a moibori omwabo nare nere ore moyo nabo batigarete babere iga, nere togende tomoborie ng'akii, omogaka oyo obe ekero asirete, rikori eri narigambete, kwaigure oyo otebire ng'aki yaaaa tarikwaneti, rikori twabeire totambokera gochia bwa omong'ina oye rogoro tiriarenge ase esabei, bono ng'okogosera oyonde. Omanyete ng'aki okorokwa? Tinchieti kokoboria rieta.
Juna esibosibori.
Ribiri eria, abana ba rero mbamanye kobongora ore omoyio ne ribiri. Agwatane omoyio obongorora ne ribiri.
Ehe.
Ee bono.
Ee bono.
Enchera eye moino aye omogaka nayetigete okarema oyo.
Ekero Ata akanyora ng'a twagaetire, agakwa. Bono aba nabana bakare kobunana barabwo ng'a abana ng'a enchera eyio esire, omogaka atete. Bono abanto ekero barabwo amo naende ninki rende ba- ba- bakobuna ase enchera aa, omogaka onye nigo atete. Naende bono nintwe togocha gwaeta abang'ina tocha gwaeta abana abang'ina bakure barenchiwe egento gete, eh, na oyio omoko omoino aba. Intwe naende togocha gwaeta. Omogaka nyene bwatete, agaata, aka omong'ina omonene akaronga roro, oyio omoke akaronga maate. Bono abana abwo bagarukire batagete basirie enchera eyio, ng'a ng'a nchera teyetoba, abanto tibakoiruruka bagende ebaara, naro bakobua. Ebagoteba ng'a omochando nori ng'a abatagete koyegarejia ebe engare, na eyio omogaka atayagareti bo.
Omogaka ata e- e- rende ya- yachire yagareiri, botebi yacha gosiekwa. Bono naende egosiekwa na omogakanya ne omoyo are ogocha gotanga enchera eyio inche naatete, etokumbetie egento abana bakobua.
Bono abana abwo ng'aki oroche orabatebi kware kobanyora amo, ng'aki oroche kobatebia? Mbatebi rende oyio okoree tochi tochi nkorwa inse onye aa tore, barabwo abakare gochia gati abwo ba- bakobua na enchera eyio, bono engaki nache mbatebi ninche, yaya.

ng'a enchera teyete ororo, abare rogoro ebe akoiruruka.
Ngoteba bare ng'a enchera nere yarenge esabe eywo moino, aye noyomanye enchera eywo noyomanyete? Buna gwakina gwacha omochie oyo.
Enchera ekaba esabe eye e- enchera yarenge esabe eye eria eria enkoro ya- yare goeta iga aria otiga buna ombua omwanga egati yare goeta rende aba abana kabagacha mbari binye mbari beti, eeh. Iga eyio ero nero ncharengo okorwa kare. Enchera neye baria bagoetera baacha toiche omochie oyo ore omogare mpaka agochia, na oyonde okare moino, ng'aini na omogaka are koiruruka agende omochie oyio oye, goika are korosia enchera. batare korosia enchera gochira mwanyarebe. Eh.
Mbuya mono omong'ina. Chibande echi mpaka ang'inte ombundi ase buna okobongora ne ribiri.
Nakogokia.
Inki bono? Aye naye gwantebi kwao eye, tari bo? Enchera eye korwa aa, aa buna nteneine aa, tari nanchi gocha ne microphone eria okwane abanto baigu, aa buna nteneine aa, esokoro yatigete enchera eye korwa mpaka araria. Enchera eye inche obomaene pi, era. Igera, aa noise okoroa yaye getigerete aa, tari bo?
Igo bono moise kobekera ebikona,
oyo tagotwara mochando, ah. Bono mwatakire moyerente mpaka aa.
Mh, aroria ng'ai mwabekerete ebikone, aye momorachie ebikone ng'ai mwabekerete?
Insa,
igo omogaka oyo ere, taraticha nchera, eh.
Rakini egento mokobuna nker'ing'aki, mwayegareiri korwa ase tata omwabo ayetigete, mwasukiri gocha aa, oyio noro omochando, ng'a motore from that page. So, inche koreng'ana nainche egento ndoche aa, moko buna egento egeke sana, oroche mogocha goserani mpaka korwa ekenyoro. Aganto twa gasi nini iga, agake mogoitana, mo mpaka moche goserani korwa ebinyoro bono mogore gento kiege motagete goitana bono mogende mwensipi nse riroba. Eh, egento eke, omware goikaransa inse, moigwane na omongwana oyo, either onye nenchera akobasukeria egari egotira mpaka rogoro, yakoba ebinto mpaka rogoro, mwaigwana. Lakini nere okorora ng'a amo okare komobetereria naki nere akoba igu ka akoba igusera egesaku eke iga eh.
Abanto toramanya ebinto gotiri, ntitwataka gotira ebinto ebi gotaga gotiri, bono tokomanya naki

na abanto b'amasikani iga, bamotebie omoaka yaya, amang'ana aria nabo abete moigwane, enchera eye ne eratigare aiga moraetera, for example igaa, aiga ase omosa abegete, then from there rende gochi motwee engaki keratoke ng'a rende gari negane eria egotira gochia, mogoikaransa mogambe buna efamiri, eh, monto naro obwate mochando omo buna omwabo ogosuki na- na- na oyo natasuki, na ogosuki, atiri ebinto biaye, naende oyo rende onde orenge. Ekiagera ebinto ebi bigotigara buna bire iga, inche roche nka omonto ngokwara, ah
gose iga aroche ng'a mokobeka aye nyomba eria, eke egesona keria ngoika keree ngoika kere gesona ah ah igaa buna toteneine aa ehe.

Abandoche mpaka eposti y'esitima na bebekire bo.
Bono rende inwe inki motaete koriera oborimo bw'abande?
Bono oyo otagete gosika enchera gochia are ning'o?

Ekiagera morochi ng'a abanto mbare batwarete obororo bakaira richiika ase amagoko abo.
Anyway, mwancha omotegereria na omorigereria, kwaigure aa you've heard the story nabo ere igo, tari inche nakwana, na egeroundi kegoteba, mogaka oyo omonyene omochie oyo. oyo otagoreire aa bono eh, rikori eri, tata omwabo nabo aribegete ribero aa, naende kera omonto oitabire ng'akii, monto tana gokana nchera ete etira gochia, rakini ase esa eyio ere eh, ase esa eyio ere na okorigarigia eh, keri egesima kera? Eeh. Bono ase esa eyio yabeire neri ng'akii okorigarigia oko iga, nakwo kwagerire bono kwaretire esa eyio Lakini esegi yabegetwe noorire. So, we hope ng'a omorembe notoke enka eye iga, buna twabekire egento eke iga, abanto mbatoke abang'aini, baiche, baikaranse, bakwane, ekiagera eng'ana eye etakwanirie enchera chinyomba echi chitagoire, nabo okonyora omonto mambia ogoakwa emioro, nabo okonyora abana bakorwana onde aakwa omooro ebigoti, so ebinto buna ebi nabo bigochaka iga, kwanyora ng'a mambia biaretire amang'ana amakong'u. Omogaka oyo omonyene omochie oyo, ngotema tore komorigia, nyigwete na omonyakanisa. nkogenda are ekanisa rituko ria Chumamosi, naende oranyore ne abaesiria mbagendererete ne chikambi. Ko toramoikere, nere ntotegerere ase ensemo yaye, lakini ki totamoikere, nkagerete ng'a omogano oyo oyororire, na ngaki ende karagani gotoikera bado, nabo tokorigia eplatform tomoe, erinde erio arespondi. Na akire esimi yaye naye gwayabeire mteja, gotema tori korigia enamba endi gose ntoinyore, tukimfikia basi tutampatia platform, nkagerete goikera abwo naye koigora ase omogano orochi gochia. Mwanche omorigereria omogano oyio iga nomotambe, ekiagera ntwagania ng'a tonyore omogaka Kenyatta oyio osambeire enyomba, nere atotebererie ng'a korwa ase ensemo yaye ng'aki ere. Nigo twachire mpaka chinsemo chia Nyamarambe, ekiagera toong'ana omorisi bw'ekanisa, naende nigo babwate chikambi. Twacha mpaka iga Nyamarambe town SDA, twanyora ng'a taiyo, twateba boka agatomera isiko chikambi. Lakini rende ntwanyora enyaroka yaye ekorokwa Asnath, twakwanire nero, ototebirie ng'a yaya, tiga omusa ake ore ekambi, na mama ake ore chikambi, tomanye koirana tokwane. So, ase omogano oyo goika ase twaikeire, nonye naye nabo oroche ase orochi gochie, Lakini rende ntagete gokoriera eira ng'a ki, nkoirana tore part two. Ee, tiga omogaka akore ekambi tomanye koirana part two, toikaranse nere atwere ase korwa ase ensemo yaye. Egento eke na enchera gose na oboremu abanto bakobuna korwa chinsemo chia Nyamarambe, Marieta Nenguru Koroja Sika Kasungura, Nyasae oyio.